Heddiw mae Dydd Miwsig Cymru yma yn y coleg um, a mae hwn yn ddwrnod pwysig ac angenrheidiol, dweud y gwir, i myfyrwyr ni oherwydd dyda ni'n ardal eitha Saesneigaidd mewn gwirionedd A mae cael rhywbeth yma i ddathlu'r Gymraeg yn golygu llawer iawn i'r myfyrwyr oherwydd dydyn nhw'm yn dod i gyswllt falle efo cerddoriaeth Gymraeg na'r iaith Gymraeg yn gyffredinol o ddydd i ddydd. Ie, so trydydd blwyddyn eleni o Dydd Miwsig Cymru a mae 'di tyfu'n aruthrol. Dwi'n credu beth sydd 'di bod yn hyfryd i weld eleni ydi gymaint o bobl yn ymrwymo i drefnu pethe. Yr syniad ydi wrth gwrs ddim jyst i ddathlu'r gerddoriaeth ond i ddathlu'r iaith Gymraeg a cyflwyno'r iaith Gymraeg trwy gerddoriaeth i pobl falle sydd roed wedi clywed yr iaith mewn cyswllt ifanc, bywiog, cyffroes a dyn ni yma yn Coleg Gŵyr heddi ac mae yna dwy i bedr fil o fyfyrwyr yn gwrando ar gerddoriaeth mewn pedwar lleoliad gwahanol.
Mae gynnon ni lu o fandia wedi trefnu, rhai acwstic, rhai dawns, pethau electronig. Mae gynnon ni hefyd fandia o'r coleg yn chwara' bandiau gitâr a'r math yna o beth, fel bod o'n dod yn berthnasol a bod y myfyrwyr yn cymryd rhan yn y ddiwrnod, a wedyn yr uchafbwynt ydi'r GLC yn yn chwara' nes ymlaen yn y prynhawn. Fi'n chwara' gyda fy band, The Ferns. A fi'n gwneud set ar ar ben fy hun hefyd fi'n jyst canu, chware gitâr ti'n gwbod ysgrifennu caneuon fy hun yy jyst yy ti'n gwbod gigio fe- yy mewn dirnodau fel hwn. Fi chwarae drymiau am y band y Ferns a gitâr yy yn y band Vanilla. Mae Dydd Miwsig Cymru yn bwysig i fi oherwydd mae mo- roi siawns i ni i chwarae o flaen mwy o pobl a cael mwy o um, following. Ni wedi gweld gwahanol fathau o music hefyd, felly mae yna DJ sy'n chwarae um, creion Cymraeg, a yn enwedig mae yna hefyd bandiau live, felly ni'n um, gwrando i gwahanol fathau o music sydd ar gael yn Cymraeg. Mae gen ti ddewis i dy dwylo, ond ti'n gwybod achos mae fi'n y bibo. Fel chi'n edrych ar rhai o'r enwau yr artistiaid sy'n chwarae dros Dydd Miwsig Cymru, Adwaith, Serol Serol, Hana, Edith. Mae yna naws gwahanol, mae yna cerddor, mwy o gerddoriaeth dawns, mae yna mwy o gerddoriaeth benywaidd, dwi'n credu bod hwnna'n bwysig iawn, ddim jyst un peth ydyn ni. Felly, ydy, mae hi'n teimlo fel oes air a mae'r diwrnod yma, mae'n gret gweld gymaint o bobl yn cyd-weithio i trio dangos beth sy'n digwydd yng Nghymru. Fi'n credu mae'n bwysig oherwydd, fel fi wedi gweud, Mae cerddoriaeth yn rhan enfawr o diwylliant Cymru, felly fi'n credu mae gormod o talent Cymraeg sydd ddim yn gael ei gweld a darganfod, felly mae diwrnodau fel hwn yn gael gael y miw- y y cerddoriaeth Cymraeg mas i gael i pobl i gweld a popeth, ti'n gwybod, mae'n mae'n bwysig iawn i cadw'r diwylliant yn fyw, fi'n credu, a'r a'r iaith hefyd, so ie. Gobeithio fydden ni'n gweiddi digon uchel i bobl ddechrau sylweddoli bod 'na lot yn digwydd yma yng Nghymru a bod 'na lot o gerddoriaeth Talent ifanc, ffresh, gwerth i glywed.